Awle chibai ule, tumpang chuan kan lo lawm che aw vawiin a kan lo review leh tura hi mixer grinder Alibaba tih brand a ni a, India ehh a siam a ni a, tichuanin ISI certified an ni a, tuna in hmuh ang hian hemi hi a ni a four jar an ni a nine hundred watt. a ni tih hian in hmuh theih ang hian hei hi a ni a jar pali a chhawm a quality thu ah chuan an quality hi tha khawp mai a plastic a te a jar a te engkim a hi tichuan an finishing a pawh hi mawi a tin hemi ah hi ah kan duh leh em em na chhan a chu pakhat ah chuan ISI certified India brand a ni a chumi tih loh a dang leh ah chuan a that na em em mai a chu mixer grinder tam tak ho ai in a lang. Ahh nalhin a lang nalh mai piah lamah khan a changkanna leh a features neuh neuh thatna a ni. Pakhatnaah chuanin nine hundred watt motor a neihna hi a ni ta, pahnihnaah chuan a four zharna a ni ta. Tin, ih four zharna ro roah pawh khan mi dang ho ta aia brand hrang hrang aia a four zharna hi hemi hi a ni a. In hmuh theih ang hi hei a chhurah hi a chhungah hianin a filter kan ti dawn nge awm tel a, kan han-- En tel bawk nge ngawi a hmasa in tih hian video hian han en ila hetah hianin a switch button off na awm a ih one two three in a speed a hi a awm a ni tichuan hei hi inch grinder kan tih ang kha maw tia va on zeuh zeuh na ang kha maw han grind zeuh zeuh duh a han tih zeuh zeuh na inch grinder an ti mai a inch an ti mai zel a kha kha a ni ta tichuanin hei hi a zar te bera kha a ni ta a hei hi a laihawl a maw a kha ni leh ta tichuan hei hi a lian ber ang thin a kha. A nia tichuan hei hi chu eh blending leh eng nge thei tui leh neuh neuh siam nan hian an hmang nasa ber ta a tichuan in han phawi ila in han in chhin ang aw tihian in hei hi a jar a lian ber a chu ni ta hei hi thatna chu tam tak in a bik in thei tui lam pang eng nge cocktail kan tih te leh juice vel a mi eng nge thei tui lam pang sawr leh siam thin tan khan hei hi hei chung lamah hian a hnawh luh na chhin a awm a hei a hawn in a khar thei a chu mi lovah chuan in kut khat in ka khawih a. Ih khawih a hau tak deuh hlek a min lo hrethiam mai ula tichuan in hei hi phawi khan in hei hei hi a zar pawh hi phawi leh thei in a tichuan in hmuh theih ang chuan khu lai huna blade a awm a hei hi a hran in a phawi leh thei bawk a hei hei hi tichuan hetah hian in duh chuan ti tawp pawh hian in a hman thei a heti tawp a hman hian in entir nan ah in ti ila eng nge thei tui a sawr pangai ni lem lo a thil blend maw thil tui ril han blend a han chawhpawlh na tan khan a hman thei a hetah hian hei a ml lit tar zat maw ml zat a inziak vek a ehh three hundred maw four hundred tih ang khan five hundred six hundred hetah ehh one point ehh twenty five maw ml ehh za sawmhnih sangkhat zahnih sawm nga maw litre khat leh ml zahnih leh sawm nga thleng khan hetlai hi inziak a amaherawh chu a full par chuan inti teh ang a full parh hi chuanin ihh litre khat leh a chanve vel daih a nih ka ring a maw. Chutiang vel chu a ni ta, amaherawh chu engtin nge kan han tih ang a safe chin kan ti dawn nge a bawlo chin tawk tur a pangngai tawk tura a ml lem an ziah zata hi chu ngaw kan han focus ang a khu in hmuh theih chuan entirawh khu khu a ml zat an ziah khu in hmuh theih chuan in khu khu a ni ta a ni tichuan in hei hi in hmuh theih hian in. hei plastic fim jar a ni a khutah khuan a blade a awm a hei hi blending nan a hman thei a tichuanin entir nana ehh serthlum a ni maw thei tui a ni maw engemaw hrang hrang lo sawr a a pulp a maw a nawi a kawr leh a tak nawi a ihh khami vela kha fil a hrana filter leh duh lohah a tui ril a chauh kan duh chuan hei hi kan vuah ta mai ang a hei hi vuah mai tu a ni ta ngawrh ngawrh hetlai hianin a vuahna hmun a awm a aw ti khanin kan han vuah ta a tikhan tia zuk nem luh khanin tilaiah hianin thei a kha kan-- nem lut thung a kan dah lut thung ate a kan dah luh khanin a lo sawr ta a, a chhungah khuanin a tak nawi a kha tang ta. Tichuan a pawn langa hian heti lai kut ṭek ṭek aṭang hianin a tuiril a kha a rawn insawr chhuak a maw chu chu tia a chhina hmana heti lai hi ṭangkaina an ta a ni. Tihian kan han hawn khan tlai hianin theitui sawrmi entir nana Dawnfawhte, Serthlum, Limbu te pawh ni se. Kan zuk danga in grind ta char char mai ni tikhan kan zuk hnawh luh khan ilo in grind char char a, a chhungah khuanin a tak nawi a pulp an tih mi sap tawng tak chuan kha mi a nawi a kha a tang khawm ta ang a kawr ti leh tak nawi a kha maw tichuan a tui a kha chu hetilai atang hian a rawn sawr chhuang a tichuanin hetilai atang khianin awlsam deuh mai khanin hetlai atang khanin tihianin. maw ti lai atang khan tihna sawr chhuah mai theih kha a awlsamna a ni a. Chu lo ah chuanin ih sawi tak ang khan a motor te a tha a, ISI certified an ni a, ih nine hundred watt a ni a, tichuanin a hnuai lampang hi inen hrim hrim ila call a hi hetah hianin a details a product details hrang hrang a awm ta a, chu lo ah chuan hetlai hi hei in hmuh theih chuan hemi a suction maw ang chi cup Kan ti dawn nge a stand a kha awm a heihi tunah hi chuan hei ka dahna base a hi a lan mawi nan tih ila i wallpaper ang chi kha ka phah ria tiang thing leh glass leh granite a ni emaw cement a ni emaw carpet a ni emaw engah pawh khanin a invuah nghet hi-- nghal chat a khami ah khan hei hi a tawlh mai mai lo a nghet tha em em mai a ni tih kha kan han sawi tel leh duh a hei hi kan mixer grinder four jar sak lai a ni a hei hi an quality a tha in a mawi a duhthusam a tha a ni e.